Bagusii baminto nabakwanera ndonsi asemore, mambia engiya, Nyasae nomuya otwanchire naende koboka rituko rinde eriokogendereria emeremo y'ense eye. Ng'anchire nkwanere abana baito abagusii, especially ngokwanera mwensi lakini especially mono mono nkwanere abana baito abanyaroka, Omanyete etabi negento ekiya, etabi teri koguruba ese, etabi nomonto omonyene okonacha ekina gotwara etabi engiya. Omotandao norochire okare korokwa tiktok, naende abanto abange bamanyire ng'a ekero ogotrend igo okorosia chibesa online, eke nekio abanto abange bamanyete. Bono abanto barigirie chinchera ao ao bagotema gotrend, abande batarire egesobono ng'a ngotrend bare, abande rero bakare konyegereria inse inse inse inse ng'a ngotrend bare, abande rero bakare gotenena barabuneke emegongo ng'a egento nkere bakare kworokia korwa aye ebicha ebwate ng'a igo bono ngotrend bare. Let me tell you. Aye buna omwana enyaroka otararengereria korosia evidio tiktok ebore risuari erimo. Evidio eywo gwataka kobeka omwana oo arataka kobeka evidio buna eywo aye otagete kobeka noigu buya. Onye tegokogokia tigana na ebikori ebio. Yaani mwakorire ebikori tiktok mpaka nkometi nchiike. Banto bande rero mokare gotenga gesubono yaani u don't care monto aruseti eyanga akare koyeitera nse nse egesaku ekako mpaka okomenya nkiike. Abande baino binto mbire ebirende mwasesenete buna birobio. ebi mogoikaransera. Yaani bono mwabibuchiri tiktok mwabibuchiri tiktok mpaka bono yaani origereria evidio ende okumia ng'aki bono oyoo tata omwabo ase agaikaransete rero abagaka mbakare tiktok achia kobwata iga anyore ng'a nomwana oyo okare komo okare komosigikeria ebinto egesaku eke ng'aki as a father eh! ng'aki bono ogokora. Yaani, you know, abasongo bagoteba ng'a internet never forgets. Enchera eyio okare kobisuguma okobikaransia, oratoka na omwana oo ogokora bo, naye omoibori ng'aki nogoke, okonyora tokogoka, tigaa. Bono rero, evidio nere kare gotrend ye ritoke. omwana nare oyomo omonyaroka omonyakieni mono, omonyakieni kabisa, naende nigo bagoteba na egesabi keria ase abana. Bono oimokire, origire ritoke ng'a nario omosacha, ritoke ong'ombe ribese, naende yaani tabwati tabwati aibu. Noare omogima, Yuko, Gaki abagusinki bono ki abachanda iga? Mwaiga oyonde okare korwa gose erosi eh, oyonde naro okare korwa korwa erosi, otrendi sana tiktok, orokirwe bagakorera, ore gore naigwa are gose gulf, rosi nagachete live on tiktok kare buna are. eh, kare buna are. Ki bono kiabachanda abana baminto. Nabo okorigia econtent in a very general, buna bono kaka inche, inche am a content creator lakini nana korusia anga ng'a content ngo create, lakini content yane is you you do watch. Aki abana baito abagusii, more Kenya na isiko ya Kenya especially abana abanyaroka, mwatosaririe erieta. etabia embe. Kang'ana nakwana amang'ana amakong'u aa, lakini ase engencho evidio eye, tintageti gotokania abanto, evidio eye abanto bakoyira ere nabange, abande more chifamilia mo mokogwa chikaka omanyete chividio chiane ngobeku chire. in a family gathering mokogwoa chinyomba igo tintageti gotumeka amang'ana agosaria ekegusii lakini baria mo understand what am talking about am addressing abana abagusii mondigererete abande more nabaibori baino kamoranche sika chimbwa chia omogusii mogusii tari monto mokungu agotara gesobono. Mogusii tari monto mokungu akworokia chinsemo chiaye chiansoni ase ekamera ase abanto baria. Otarakora ebikori ebio inyora Tata omino na Nyoko omoyo bare. Otarakora ebichiene ebio inyora noche obe moka omonto. Bono your father in law. Ekero akoigora tiktok eh your father in law aigorete tiktok omanya konyora ng'a daughter in law nere oonchogete okomoikaranseria eh okobutorera nse egesaku eke egesaku eke egesaku eke. Naki bono omosacha oyio akarora tiga tosike tiga tosikane tokinie abana titokinia egesaku kegochi gosira. Ebinto ebi twachakire gokobia. korwa asande eh, yaani twakobiri chitabi mpaka echinde bono chiaetaniri. Rero no ekanisa mokari gochia, rero abana ebesiekerete nyomba mambe mpaka mogoroba ninki bagokora? Ebakona go egento kere mokare koroka twerking, ebakare go twerk, abaibori tegerera, am talking to you parents, abana basarekire, Chitabi nchire abana bakobiri chitarenge seino, chitabi nchire abana bakobiri aye buna omoibori otabwate korwa oboke. Ase ki? Omwana oyo ochire omotandao okobirie etabi oyerente. Ekero ogocha gotaboboka mama, ekero ogocha gotaboboka aah! Omwana oyo nengori akwebeka mwao nyomba otindeke estory eyio ere. So, Omwana ere noteema komorongeyia tokonyara, mosabere Nyasae amokonye. Naende abagusii baminto gokwanyorire omwana, chakia omwana ne chimbu chioe ekanisa. Of course abande nkogenda bare ekanisa baike ekanisa basareka, lakini at least bring up a child in the ways of the Lord. Isiko ateri buya. Gotera ngore kogotera, Ense eye nemamba, enemamba, ense eye nemamba, orende tekomera, yamerire abagaka, yamerire abang'ina, ense eye nemamba, orende tekomera, yamerire abasae, yamerire abagaka, ense eye nemamba, orende tekomera. Ense eye nemamba iga igorete iga, it will swallow you. Any time ense eye oyebekere egekuba it will swallow you any time tafadhali gaki abana baminto nabasorora gaki nabasoroire ase omoyo bwa ogwancha ebikori ebio mokare gokora tiktok tiga please esike esike gose obe esike Respect your sika emebere. The Bible says our bodies is a holy temple of the Lord. Gaki kamoranche sika emebere yaino. Twarera emebere yaino amasikani kamoranche. Tagwasiori emebere yaino. Bono nonye naye tiga ndakobori oragenda oterie onyore endagera yasiori chingi chikoria endagera eyio norie. Abasacha more aa, am asking you, nonyuoma omokungu obegete ebinama isiko tiktok? Ng'a nere okonyuoma omwere kabe omokungu? Will you do that? You can't. Why should you open your food to every person? Omokare kobeka oboyanga boigete aa, ebinama bire gwansi, nere omokare kweroka light skin, abande mokare kweroka soft skin, gose ng'aki, ebikori, Abande mokare kobeka chianga chibachorete buna moiboretwe nonye more moi yaani eei anyway nyasaye tiga abasesenisie in the next video asanteni sana abagusii baminto.